Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽse penendive San Marcos capítulo cinco, uno guive veinte peve ha péicha he'i Ñanderuete ñe'ẽ Hesu omosẽ mba'e pochýpe. Ha Hesu og̃uahẽ yguasu mboypýri Gadaragua yvýpe. Oguejývo hikuái osẽ tyvy atýgui peteĩ sementériogui, peteĩ kuimba'e oikóva mba'e pochy poguýpe ohug̃uaitĩ ichupekuéra. Upéva ningo oiko tyvykua ryepýpe ha kadéna reheve jepe, avave ndaikatúi ojoko ichupe. Heta jey oñeñapytĩma kadéna ierroguiguávape, ha'e katu omondohopa jey ha avave ndaikatúi ojoko térã ipu'aka hese. Pyhare ha ára pukukue osapukái umi tyvy apytépe ha oñenupã ita reheve. Ha mombyry guive ha'e ohechávo Jesúspe oñani ha ou oñesũ henondépe. Ha osapukái hatãvo he'i chupe, Mba'épa che areko nendive nde Jesús, pe Ijára ijyvatevéva Ra'y, ajerure asy ndéve ani hag̃ua che myangekói. Upérõ Jesucristo he'i chupe, Nde mba'epochy asẽko kuimba'e kóvagui. Ha Jesús oporandu ichupe, Mba'éicha piko nde réra? Ha ha'e he'i, Legión che réra, ore retaitereígui. Ha umi mba'e pochy ojeguere asy Jesúspe ani hag̃ua omosẽ ichupe kuéra upe rupigui. Upe séro rupi ningo okaru hína peteĩ kure aty nde tuicháva, ha umi mba'epochy oje'ure asy ichupe he'ívo oremondóntena pe kure atýpe toroike ipypekuéra. Ha Jesús oheja. Upérõ umi mba'epochy osẽ pe kuimba'égui ha oike umi kure ryepýpe. Ha pe aty oĩháicha ojeitypa pe cérro ykégui yguasúpe ha omanomba. Ha herekuakuéra okañymba omombe'u hag̃ua ijarakuérape umi mba'e oikóva umi táva ha tava'i rupi, ha osẽ hikuái ohecha hag̃ua pe ojehúma va'ekue. Ha og̃uahẽvo hikuái Jesús rendápe ohecha pe mba'e pochy poguýpe oiko va'ekue ha hérava legión oñemonde pa iñakã porã ha oguapy hína. Okyhyje joa ichugui hikuái ha umi ohechávakuépe ojehuva'ekue omombe'u hapichakuérape mba'épa oiko pe mba'e pochy poguýpe oikova'ekue rehe ha mba'épa ojehu kure aty guasúre. Ha oñepyrũ oje'ure asy Jesúspe ojei hag̃ua hendágui. Ha Jesús oikévo pe várko guasúpe, pe oikova'ekue mba'e pochy poguýpe oje'ure asy chupe omoirũ hag̃ua ichupe. Ha Jesús ombohovái ha he'i ichupe, Nde tereho nde rógape, nde rogagua rendápe. Ha emombe'u ichupe kuéra opaite mba'e Ñanderuete ojapo va'ekue nde rehe, ha mba'éichapa ha'e nde poriahuvereko. Ha oho oñepyrũ omombe'u Decápolispe opaite mba'e Jesús ojapo va'ekue hese ha opavave ohecharamoiterei Hikuái. Ko ñamoñe'ẽ va'ekue ipuku'imi upévare ja'étante ko'ág̃a ñamombe'úva'erã mba'épa Ñandejára Jesucristo ojapo va'ekue ñande rehe. Pe testimónio ñande jarekóva hendive upéva oikuaa va'erã ñande rogaygua ha opavave ñande rapichakuéra. Taupéicha.